नहीं सुनै छियै जनकपुर वाली ए बाप रे बाप परेशान भए गेलियै हमे चलैत चलैत हरिपुर से श्रीपुर हम चलि एलियै अखन तक ककरो था पता नहि देखै छियै बेटा रे बेटा डायमंड बाहर निकल कनी डायमंड आयो मिता यो डायमंड मिता कनिया भला ल अरे सारो अखन तक हम कनियो न खोजलिया ई छोरा रे की कहै छौ ई रे अरे वहिना कहै छौ गो आँय? वहिने कहै छौ ओहिना कहै छ हँ। तू हमरा सिखाबै छी आँय? तू हमरा सिखाबै छी नहि गो नहि सिखाबै छौ तऽ ई केना कहै छै कनिया बोला लऽ कोन कनिया वो एना कहि देलको तोरा गो ओहिना कहि देलकौ अच्छा बोल तऽ मम्मी आर कतऽ गेलो धान काटे लए गेल छौ धान काटे गेलै हँ। आ तऽ तू की करैत रही घरमे बैठ हमे पबजी खेलैत रहियो घर में पबजी के अगर बाप के नाम छै रे वो आइ काल्हि नया एलै फैशन गौ तोरी के तू तऽ हमरा बर्बाद करिए दन जबर तू गमछी तमछी सब फेंकऽ पड़तै हमरा रे की करबी तू

हमें गा उ निरवा हिंदुस्तानी में से जे होइ छो हिरोनी अमर पाली वहीने कनिया करबो गो बाबू गो बाबू गो बाबू कहू कुछो कही रो की कहबा हो काका बिगड़ गेलो तोहर बेटा रो हमर सोच छै एतबी टा के ई सोचै छै एते टा के तऽ हेतै कहियो कहियो ने हेतै आब जे हम ओकरा लग जेबै तऽ कोन मुँह लए कऽ जेबै ककरा लग अमर पाली लग जे कहै छी हाँ। बिहार ड्रेस में तोरा हमर पाली बिहार करता ऐसे नीक ड्रेस लगेबै हाँ? बियाह करत कला निखा ड्रेस लगेबै बात तो ठीके कहली तुहो बेटा कोनो एना ओना के छी इंटरनेशनल के छी तू सितारू काका का हाँ वेरी गुड तारू काका के छी तू ठीक छै देखबै चल ओकरे से तोरा बियाह कर हेतौ ने खुश छी ने या हाँ बहुते खुश है हाँ, बियाह अरे करबै वाह। तऽ कामो करबो बेटा होना चाहिए है ले नाक कितनी- कटैत रहे मगर नाक नहि कटल हाँ एहने होना चाहिए जब ब्याह करे के मन हेतो तो कह दिया नहीं तो भगा के लाइव लेबी तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा चल जेते गांव घर में ना हाँ। कह दिली तो तू तो बड़का गलती करे से बच गेली नहीं तो आय तो तोरा हमे ई जे ड्रेस जे देखाबे छी दोसर ड्रेस हम पिन्हा देती तोरा यक्के पेंटी में बुझली कि ना ले मम्मी कहलकै तोरा अथी खेत पानि लए कऽ आबै लए आ तो तू तोरा जाय नहीं भेला हम जाइ छियै पबजी हमरे भरोसा पबजी खेलबी हाँ, ले देखते। जो हम जाइ छी ले जाए ले ले जाइ छियो नीक से करिय हाँ। चल चल। नमस्कार यो दर्शक वृंद देखलिए आइ के घटना अपने सब जो अपने सब के बेटा बेटी विवाह करे के लायक भए गेल यऽ तो अपने सब बेटा बेटी के राजी खुशी अनुसार विवाह करू नहि तऽ अगर नहि पूछ के विवाह करबै तऽ अपने सबके बिना पूछिए के घर में कनिया आनि लेत बेटा बेटी तऽ अपनो अपनो नाम बुड़त आ समाजो के नाम बुड़ा देत आ समाज में चले के लायक नहि रहत ताहि लए कऽ उमेर पुगे छै तबे विवाह करू बेटा बेटी के और पूछ के विवाह करू कि मतलब ककरो से प्रेम करे छै ककरो से मन परायण छै तब विवाह करू लिअ। तार नमस्कार दर्शक वृंद हमर चैनल मैथिली सरगम देखैत रहू हरदम और लाइक कमेंट शेयर करय लए नहि भूलब और बेल आइकन के घंटी जरूर दबाएब